Үтүө күнүнэн Мукучубут нэһилиэгин олохтоохторо. Ыам ыйа иэйэхсит ыйа, сыыйа-баайа түмүктэнэн, бэс ыйа, үрүҥ айыы ыйын бастакы күнэ үүммүтүнэн, сайыммыт чиҥник үктэммитинэн бар дьоммутугар истиҥ эҕэрдэ буоллун. Билигин ыам ыйыгар дайан сынньалаҥ киин дьиэҕэ олоруу эрэсиимин тутуһан үүппүт тэрээһиннэрин, ыйдааҕы түмүк таһаарыытын истиҥ. Ыам ыйын маҥнайгы күнүгэр Эйээ үлэ маай бырааһынньыгынан Мукучубут нэһилиэгин тэрилтэлэрин, ону тэҥэ Дайан сынньалаҥ киин онлайн эҕэрдэлэрэ бэрт сэргэхтик буолан ааспыттара. Маны таһынан күөх маайы көрсө ырыата ыллыаҕыҥ, дьиэ кэргэнинэн ырыа күрэҕэр, Бүлүүттэн Тарковскайдар дьиэ кэргэттэрэ ырыа аһаҕас күрэҕин кыайылаахтарынан тахсыбыттара. Ону тэҥэ дьэ көр диэтэҕиҥ, көр күлүү күрэҕэр күүстээх мөккүөркэннэ Иван Егорович Левин аатынан орто оскуола повардара сааскы сирэйдэр анал ааты ылан үөрдүлэр-көттүлэр. Ыам ыйын аҕыс күнүттэн саҕалаан нэһилиэк хас биирдии тэрилтэлэрэ анаммыт ветераннарыгар, сэрии сылын оҕолоругар тустаах миэрэлэри тутуһан, эҕэрдэлэрин, сэмэй бэлэхтэрин, ис сүрэхтэн бары үтүөнү, чэгиэн туругу баҕаран туран туттардылар. Дайан сынньалаҥ киин аатыттан ветеран үлэһиттэрбитигэр, сэрии сылын оҕолоругар, ытыктыыр, убаастыыр дьоммутугар Люция Васильевна Кирилловаҕа, Алексей Семенович Гуляевка эҕэрдэбитин, бэлэхпитин үөрэ-көтө туттаран кэлбиппит. Ыам ыйын Тохсус күнүн быйылгы сылга хомойуох иһин барытын ситим нөҥүө көрүстүбүт. Ол курдук эрдэттэн бэлэмнэнии үлэлэрэ буолан, түннүктэри киэргэтэн, тас барааны бэйэ көрүүтүнэн симээн, дьэрэкээн өҥнөөн бырааһынньыкка бэлэмнээтибит. Нэһилиэк дьоно кыайыы памятнигар бэйэ көрүүтүнэн арыттаһан сибэкки дьөрбөтүн, веноктары уурдулар. Быйылгы үбүлүөйдээх сылга уоттаах сэригэ кыттыбыт ытыктабыллаах ветераннарбыт оҕолоро тустаах миэрэни тутуһан сибэкки дьөрбөтө уурдулар, дьоннорун, мэтириэттэрин, кыайыы бэлиэтэ кыһыл былааҕы тутан хаартыскаҕа түһэн бэлиэ түгэни үйэтиттилэр, ытык иэстэрин толордулар, тапталлаах дьоннорун санаан, сүгүрүйэн ыллылар. Салгыы үөм ыйын тохсус күнүгэр сарсыардаттан тэрилтэлэр, оскуола оҕолоро видео эҕэрдэлэрэ WhatsApp, Instagram, YouTube ситимнэрин тилийэ сүүрэн, бырааһынньык тэтимин биэрдилэр. Онтон салҕыы биһиги нэһилиэкпит ытыктабыллаах ветерана, эргиэн, атыы, тутуу эйгэтигэр өр сылларга үлэлээбит, элбэх оҕо амарах аҕата, эйэҕэс эһэтэ, байанайдаах булчут, бастыҥ эрэллээх доҕор, сэрии кыттыылааҕа Петр Андреевич Егоровка анаммыт мэҥэ бэлиэни туруоруу буолла. Бу үйэлээх ситим салҕанан, ытык дьоммут ааттара үйэтитиллэн, кэнчээри ыччакка ааспыт кэми кэрэһэлиир үтүө үгэс буоллун диэн баҕа санаалаах үтүө тыллар аймах дьон харда махтала этиллэр бэлиэ түгэнэ бэрт истиҥник ааста. Улуу Кыайыы үбүлүөйдээх сэттэ уон биэс сылын өрөгөй хаамыыта күнүс икки чаастан дьэрэкээн шаригынан Кыайыы туоһута кыһыл былаах киэргэтиилээх массыынаннан нэһилиэкпит уулуссаларын кэрийэн, ура хаһыыннан ньиргийэн ааспыта. Киэһэ сэттэ чаастан Улуу Кыайыы көмүс күнэ айар куттаах дьоҥҥо аналлаах хоһоон күрэҕин түмүгэ тахсан Оҕолорго Мастаах нэһилиэгин орто оскуолатын бэһис кылааһын үөрэнээччитэ Сергей Жакипов, улахан дьоҥҥо Бүлүү улууһун Бороҕон нэһилиэгиттэн Наталья Трофимовна Прокопьева алгыстаах сарыада кыайыы бастыҥ үрдэлин билэн үөрүүлэрэ үксээбитэ. Маны таһынан Бүлүү улууһун Бороҕон нэһилиэгиттэн ытык саастаах хоһоон айааччы Мария Григорьевна Тимофеева айылҕаанаҕа иһирэх тыл ситимэ анал аат туттарыллыбыта. Салгыы киэһэ уон чаастан сэрии уоттаах толоонугар сырдык тыыннарын толук уурбут, суорума суолламмыт, геройдуу охтубут буойуттар сырдык ааттарын санаан, өйдөбүл уоттары хас биирдии нэһилиэк ыала уматан, чочумча төбөтүн нөрүтэн, бүттүүн нэһилиэк чуумпуран ылбыта. Өрөгөй күн Улуу Кыайыы сэттэ уон биэс өрөгөйдөөх сыла Мукучубут нэһилиэгэр дьэрэкээн уоттарынан төлүтэ тэбэр салютунан түмүктэннэ. Бу ыытыллыбыт ыам ыйын тохсус күнүнээҕи тэрээһиннэр бука барылара WhatsApp, YouTube, Instagram, улуус медиа сайт араас көрүҥ ситимнэргэ тарҕаннылар, үйэтитилиннилэр. Бары билэрбит курдук, ыам ыйын уон биэс күнэ, дойду үрдүнэн дьиэ кэргэн күнэ. Бу бэлиэ күҥҥэ Дайан сынньалаҥ киин үлэһиттэрэ нэһилиэкпит үбүлүөйдээх дьиэ кэргэттэрин ситим нөҥүө тустаах дьиэ кэргэҥҥэ соһуччу эҕэрдэ суруктары тиэрдэн бэлэх оҥордулар ыам ыйын сүүрбэ икки күнэ ньукуолун күнэ бу күн биһиги тэрилтэ үгэскэ кубулуйбут сиэри-туому толорор сырдык ыраас өрөбүл күммүт буолар бу күн бары билэрбит курдук тас үлэ тохтоон ньукуолун алаадьытын төрүт аспытын аһаан күүс-уох ылар бэлиэ күммүт. Ол курдук күнүс он икки чаастан ытык мастарбыт турар сирдэрин сөхсүтэн, ыраастаан, үрүҥ хара сылгы сиэлиттэн дьиппэ ситиини хатан, үрдүбүтүгэр өрүү күөх халлаан эйэлээх олох буоларын туоһута күөх сиидэс кыраһыныын, тулабытыгар күөх тыабыт өлгөм от үүнэрин туоһулуур от күөҕэ сиидэс кыраһынын сыһыы муҥунан сыспай сиэллээх, хонуу муҥунан хороҕор муостаах хойдон, үрүҥ илгэ үрүлүйэ сүүрэн, уйгу быйаҥ дэлэгэй олохтоох саха буолан сандаарарбыт бэлиэтэ үрүҥ, араҕас өҥнөөх сиидэс кыраһынын кыбыта уган, алгыстаах саламаны ытык хатыммытыгар ыйаабыппыт. Аһаан таҥнан олорор эбэбитин аал уоппутун оттон, эл Мин кини этэҥҥэ буоларбытын баҕаран арыылаах алаадьыннан айах тутан сиэри ситэрбиппит туому толорбуппут. Бу күн нэһилиэкпит олохтоохторугар анаан сандалым маанылаах аһа күрэх ыыппыппыт. Бу күрэхпитигэр сэттэ киһи кыттыбытыттан кыайыылааҕынан элбэх оҕо амарах ийэтэ, эйэҕэс эбээтэ, сатабыллаах хаһаайка Анна Афанасьевна Иванова буолла. Итии-истиҥ эҕэрдэбитин, мэҥэ сурукпутун, бэлэхпитин утары унабыт. Ыам ыйын сүүрбэ биэс күнүгэр нэһилиэкпит оскуоланы бүтэрээччи оҕолорун дьоро күнэ төһө да дьиэҕэ олоруу эрэсиимигэр буолбутун иһин бэрт сэргэхтик буолан ааста. ыйытта. Тиһэх чуораан долгутуулаах күнүгэр анаан дайан сынньалаҥ киин туора турбакка көмө өҥө оҥорор үгэһин бу балиэ күҥҥэ үөрэ-көтө оҥордо. Ол курдук тапталлаах кулууппутугар баҕа өттүнэн кыттар оҕолорбутун сыл ахсын эҕэрдэлиир үгэстээхпит. Бу сылга отут биир оҕо бүтэрэриттэн он сэттэ оҕо дайан сынньалаҥ киин аптаах сыанатыгар араас тэрээһиннэргэ кыттан бэйэтин кылаатын киллэрсибитин учуоттаан эҕэрдэ суруктары минньигэс бэлэхтэри анаан туттардыбыт олох киэҥ аартыгар алгыстаах айаны баҕардыбыт Ыам ыйын сүүрбэ сэттэ күнүгэр олохтоох дьаһалта уонна Дайан сынньалаҥ киин үлэһиттэрэ көтөр аал суола арылларыгар анаан тэриллибит субботникка бэрт сэргэхтик сылдьан кэллибит. Ол курдук бэйэбит кылааппытын киллэрэн көтөр аал түһэригэр анаммыт бэлиэлэри кырааскалаан, сибиэһэй салгыҥҥа түөс муҥунан тыынаан сэргэхсийэн киирдибит ыам ыйын сүүрбэ аҕыс күнүттэн саҕалаан дайан сынньалаҥ киин оҕо көмүскэлин күнүгэр анаан мин күнү таптыыбын уруһуй акциятын биллэрбитэ бу тэрээһиҥҥэ сир симэхтэрэ кэрэчээн оҕолорбут кыраҕы харахтарынан көрөн, талааннаах тарбаххытынан тутан-хабан, кустук сэттэ өҥүн түһэрэн, аламай маҥан күнү хайдах курдук таптыыргытын, күнү кытта үйэлээх ситими олохтуур олох салҕанарын туоһута хас күн ахсын тахсар күммүтүн дьүһүйбүт уруһуйдаргытын күүтэбит, көхтөөхтүк кыттыҥ диэн бука барыгытын ыҥырабыт. Күнтэн күн солбуһан, ыйбыт бүтэрэ элэстэнэн кэлбитин билбэккэ да хааллыбыт. Үлэ үөһүгэр сылдьыы бэрээдэгэ дьону кытта алтыһан, илэ көрсөн, кэпсэтэн, былааннаан оҥоһуллара үлэ ситимнээх, тахсыылаах буолуутун туоһулуур. Бу уустук кэмҥэ муус устар ыйтан биһиги тэрилтэ ыытар тэрээһиннэрэ барыта кэриэтэ онлайн эбэтэр ситим көрдөрөр, иһитиннэрэр тэрил нөҥүө буолбута хомолтолоох. Ол эрэн онтон толлон иҥнэн хаалбакка, бу тэтиммитин ыһыктыбакка үлэлиирбитигэр эһигини нэһилиэкпит олохтоохторун тэрээһиннэргэ көхтөөхтүк кыттын диэн ыҥырабын. Бар дьоммут дьиэҕитигэр олоруҥ, тустаах миэрэлэри тутуһуҥ, түөрт өттүгүтүттэн харысхаллаах, чэгиэн буолуҥ диэн Дайан сынньалаҥ киин үлэһиттэрэ баҕара хаалабыт.